Мәдинә Маликова ул унсигез яшьтә н соң җитмеш ел яшәп тә унсигездә калган язучы. Безнең язучылар арасында биш том чыгаручы язучылар бик сирәк. Безнең укучылар китапханәләрдә сезнең иҗатыгызны бик яраталар, бик. Күп, еш алалар, укыйлар һәм мин сезне котлыйм бу собрание сочинений өчен. Избранный, избранный, дөрес әйтәм бит инде? Избранный, әйе. Вот, чыккан, чыкты инде, мин, у нас отдельно все книги, может, по-русски тоже, отдельно книги были, да? Вот, а то, что избранные сейчас вышли, безнең китапханәләрдә без көтәбез, Иҗатыгызны яратабыз. Сез, мине, может быть, хәтерлисездер. Без сезне чакырадырыйк, үзегез дә китердегез китаплар. Безгә балалар китапханәсенә үзегез китердегез. Мин әле хәтерлим дә сезне. Шуңа күрә бик зур рәхмәт сезгә. Көтеп калабыз сезнен китапларыгызны безнен китапханәләрдә һәм инде. чырашларын да без телибез. Үзем дә, үземнән дә бик мин сорыйм инде һәм үзегез теләсәгез, без сезне бик көтәбез, килегез безгә. Бик зур рәхмәт сезгә, бик яратабыз. Безнен бик зур китапханә бар Вишневскийда, Вишневский урамында. Анда сезнен самое полное собрание сочинений безнен. Бар инде шуңа күрә рәхмәт сезгә. Җитмеш сигезенче елда Ялкын журналында эшкә чакырдылар һәм тугызынчы катта бу матбугат йортының Ялкын белән Азат хатын күршеләр генә. Һәм минем өчен инде ул шулкадәр зур вакыйга кебек тоелды, Мәдинә Маликовалар белән бер этажда йөрим бит дип мин шаккатып Менә хәзер карыйм әле апа сезгә. Сез чәчәкле күлмәкләрегезне кисәгез, нәкъ шул вакытта икән сыман. Шундый күлмәкләрдән булып истә калгансыз. Без инде кыенсынып, куркыбрак кына йөрибез. Мәдинә Малик, ни өчен Мәдинә Маликова дим? Анда Диләрә Зөбәерова, Кояш Тимбикова, Мәдинә Маликова дигән талантлы журналистлар эшли дип беләбез бит инде. Һәм Мәдинә Кояш, йолды, кояш, Диләрә йолдызлыгы дистеләр күп яздылар аларны. Ә Мәдинә апаны мин мәктәптә укыганда өйгә Азат хатын журналы килерне искә алганча. Һәм чаллы баскычлары дигән хикәяне укып шаккатып, шул кадәр андагы Ләйсәнгә инде мин күз алларыннан үткәреп, чаллыны болай да беләбез, шул якта үскән кешеләр. Яратып калдым да, аннары картларын укый башладым, юлдашлар, менә шулай мавып кереп китеп, ул Мәдинә апа легенда инде ул. И шушы тугызынчы катта эшләп кергәндә карыйм, ул җаваплы секретарь журналының шундый җитди күренә инде, тәвәккәл дә, бераз теге кырысрак та кебек, таләпчән дә, яу секретарь булгач, җитмәсә әле теге күзлек тә киеп йөргәч, инде укымышлы, белемле икәнлеге күренеп тора. Пьесаны кая йөрибез? Аның турында инде ишеткәнебез бар ул. Минзәлә педучилищесында укыган, аның белән бергә укыган укытучылар безнең авылда да бар, аның турында матур итеп сөйлиләр иде. Аннары Казан педагогика институтында укыганда шахмат буенча чемпион булганын да беләбез. Парашюттан да сикергән дип сөйлиләр. Шаккатып инде йөрибез без. Тагын менә искә алдылар инде. Көзгә кадәр Казан, Казансуда су коена бит тә. Һәм мин ничектер кыерсыныбрак йөргәндә, ну, ничектер таләпчән җитдилебез дә, аңа барыбер менә хатын-кыз җылылыгы, хатын-кыз матурлыгы сыйган һәм шул әлиләр җылылыгы белән ул балкып китә иде. Бер вакыт шулай мин декрет ягына китәргә йөрим. Мәдинә апа мине күреп, әйдә әле дип мине чакырып бүлмәсенә алып керде дә, сез әле хәтерләмисез дә инде. Миңа ничек булырга, бала тапкач ничегрәк йөрергә, ничек үзеңне әзерләргә, бөтенесен сөйләп-сөйләп биреп, чөнки алар инде шул темаларга бик күп язганнар, врачлар белән дә әңгәмәләр дә чыкканнар, профессорлар белән әмма медицина буенча. Бер китабын бүләк итте ул миңа һәм язып бирде. Сөйкемле Эльмирага бәхетле әни булуын телим дип язган идегез. Һәм аннары шул кадәр мәйтәм, бу журналист эше үзе дә авыр әле, язучы да бул бергә ошаган кыбызлар да журналистика ничектер ул калыпларга кергән, вакытында тапшырырга кирәк журналны. Дедлайн дигән әйбер бар. Шул дөньяда бөтен теге бөтен мәкаләләрне, бөтен язмаларны Мәдинә Пашова тәзриб итенде. Һәм ничек шул кадәр романнар яза ала микән? Бу татар хатын-кыз язучылары арасында романнар язган атаклы Мәдинә апа бит инде. Һәм шундый сүзләр ишеттек без. Имеш, Мәдинә апа кич төнгә каршы гына машинкасында язарга утыра һәм бер сигез-ун бит язмыйча үзен гафу итми икән. Ул көн саен шулай әсәрләрен шалтырып яза икән. Дөрестер микән инде? Шулайдыр әле, Мәдинә апа, сез кадәр яза алмас идегез. Менә шулай иттереп, Ул ягымлы яшь булып калуының серен нәрсәдәдер, белмим, кайберәүләр яшьләрне тәнкыйтьли башлый инде олыгайгач ди. Ә без Мәдинә апага тагын да бер рәхмәтле булып йөрибез. Менә шундый сүзләр ишетергә туры килә журналдан, журнал турында да фикерләре. Менә шулайрак язгансыз, без болайрак эшли белик, хаталар киткән дигән сүзләр дә кайчак килеп ирешә. Ә Мәдинә апа

Ягъни сез хатын-кызларда ниндидер бер тылсым белән алар аларда ниндидер тылсым җиткерәсез, менә алар сихерләнгән кебек сезнең китапларны менә йогып-йогып алалар. Чынлап та ул хәзер хәзерге буыннарда түгел, төрле буын. Инде сезнең элеккеге буында, урта буында, менә кечерәк буында ни өчендер хатын-кызның йөрәгенә сез шул хәтле үтемле булып керә алдыгыз икән? Менә шул сорауга җавап бирсәгез иде. Ни өчен менә ул категория? Хатын-кыз булгач, аларга, аларны аңлау, аларның йөрәгенә үтеп керү, керү юлларын эзләп табу, ул табигый инде язучы өчен. Язучы өчен. Ләкин бер китапта хатын-кызлар турында гына язылмый бит инде, анда ирләр дә барлар, әлбәттә. Анда образлар төрле, хатын-кызлар да бар, ирләр дә бар. Менә әсәрне язганда ирләрнең күңеленә үтеп керергә туры килә. Аларны аңларга тырышасың. Ул хатын-кызлар өчен генә түгел инде. Әсәр Хатын-кызлар өчен генә язылмый, ирләр өчен дә, хатын-кызлар өчен дә языла. Барысын да аңларга тырышасың, барысын да күңеленә юл табарга, аларның кичерешләренә аклау, ниндидер аларның кичерешләрен тасвирлау кирәк бит инде барыбер. Шуңа күрә хатын-кызлар турында гына романым, минем менә шәфкать дигән роман бар.

Яшәү рәхәт, ямьле. Минем әсәрләрем шул туры. Сезне менә шушындый матур проектны тәмамлау белән, менә шушы матур биш томлыкны чыгару белән котлыйм, Нир. Һәм чынлап та менә шушы китапларны эшләүче редакторлар, мөхәррирләр белән янәшә булдым бервакыт. Мин инде күпмедер редакция мөдире буларак та әйтәм аны. Һәм менә шушы китапны үз күз нурлары белән иркәләп, күңел җылысын биреп, эшләгән мөхәррирләрнең исемнәрен дә ташламакчы булмыйм. Менә монда утыра безнең Илһам Нугманов. Ике китабыгызны редакцияләде. Ә бер бер китабыгызны, бер әй, бер китабыгызны.

Каушадым, чөнки сезнең көнләшүне каушадым. Беләсез, әйткән беләсез. Шушы менә Илһам, Илшат ханым, Рәмилә ханым һәм Гүзәл Әбдуллаһов булачагы бар әле. Менә шушы кызларыбыз, җегетләребез сезнең менә сезгә шуны бүләк әзерләделәр. Алар инде безнең нәшриятыбызның, ничек әйтергә инде, күренекле кешеләре. Инде бөтен татар әдәбиятын күзаллап, бөтен татар әдәбиятының үзгәрешләрен керткән кешеләр. Менә аларга әйдәгез әле сезнең учлар белән дә, үзегез дә бер кул чабып рәхмәт әйтик әле. Менә шул китапларыбыз. Киләчәккә дә менә сезнең китаплар. Барысы да шундый разый булып калдылар. Ахырдан да сезнең әсәрләр турында сөйләшеп йөрдек. Күмәкләрне сөйләшеп алабыз шушы берәр романыгызны укыгач. Яңартып инде, алар күбесе таныш әлбәттә безгә. Минем инде ул Айзилә бит әле, әйе. Айзилә, Айзиләме әле? Айзилә, менә ул, ул кызны инде мин, ул романда кызны мин төштә күрә башладым инде. Шул кадәр бер матур образ тудыргансыз.

Коеп кына куя ул. Ул бит бик авыр әдәбиятта шушы язмышка, мәхәббәт язмышына керү. Менә Мәдинә апада ул әйбер инде элек киткән барый ул, берничә сәфәрләрдән үк барый. Берничә романнарыгыздан үк барый. Һәм бу чакта әйтергә тиеш булам, Мәдинә апа ул татарда роман язган беренче хатын-кыз. Татардашлайм. Татарда беренче мәртәбә роман язган хатын арасында беренче кеше ул. Бу инде тарихта калды дигән сүз. Һәм беренче мәртәбә үзенең биш томлыгын чыгарган татар әдибәсе ул. Менә бу яклыкта тарихта калдыгыз. Һәм тагын бер тарихи момент бар, 1990 елларда Әле Илшат бертегендә эшләгәндә без Мәдинә апа белән инде иңгә-иң торып эшләдек. Ул анда безнекеме дип, менә монда күп нәрсә әйтте аның турында. Ул анда бизнес-леди иде. Үзенең бар иде, үзенең фирмасы бар иде. Аның автоколоннасы бар иде хәтта. Аның КАМАЗлары гөрләп эшләп тора иде безнең капка төбендә. Һәм ул бөтен дөнья буенча шушы КАМАЗларын, машиналарын куып, инде бер игелекле эшләр эшләп йөри иде. Чөнки менә ялучыларга бер КАМАЗ бәрәңге алып кайтып бушатуы күзе алдында тора һаман да. Ничек ярдәм итеп була дип сорады да, ну вакытта бит инде әйбер бик юк. Ашарга да, бәрәңге дә хәтта колхозларга ике җир биреп булмый. Ничектер кыйммәтчелек чоры инде ул, мохтаҗлык чоры. Шунда һәр язучы килеп, шушы бушка аударылган бәрәңгене күпме кирәк, ничә капчык кирәк, тутырып алып китә тордылар. Аны инде без җитәкчелек иткәндән соң. Менә шул кадәр игелекле Игелекле шундый бер матур, күңелле шундый бер язмышлы кеше инде ул Мадинә апа. Мин сезне бик хөрмәт итәм, бик яратам электән. Әхмәт абый белән бергә шундый матур итеп йөри идегез, килә идегез, яшә идек. Ул мине ярата иде, Әхмәт сез дә мине яратканыгызны беләм, әйтмәсәгез дә. Шуңа күрә безнең арада инде бар тандым, бер язмый Бер хис бар иде, шуңа күрә сокланып яшәдем һәрвакытта да. Безнең сокланып яшәү сезнең гомерне озайта күрәсең. Менә шуңа күрә сез яраттыра беләсез. Яраттыра белү ул гомерне озайту дигән сүз. Гомерегез озын булсын. Иҗади гомерегез озын булсын. Үзегезнең гомерегез озын булсын. Чөнки безгә әле, безне әле яңа әсәрләргә сөендерәсегез. Безгә яңа сәбәп кирәк. Яңа хидайлар кирәк, яңа үзрәкләр кирәк. Менә шуңа күрә э, шул кирәк, соңгылары булмасын. Китап нәшриятында э, шушы редакторларыбыз белән бергә сезнең белән тагын да чагышырга язсын һәм сөйлешеп-сөйлешеп яңа презентацияләр үткәрергә язсын. Рәхәтләр сезгә, озын гомер. Мәдинә апа, инде сорауым сезгә. Менә сезнең әсәрләрегезне укып, Укучыда нинди фикерләр тууырга тиеш дип уйлыйсыз? Сезнең фикерегез нинди? Ул нинди фикерләр тудырырга теләве турында әсәрнең үзендә әйтелгән инде ул. Нинди, нинди нәтиҗә чыгара үзе өчен, нинди сабак ала. Менә ул бит әдәбиятны татарда яхшы әсәр ул беренчедән кызык китап.

Матур китап, кызык китап. Беләсез, менә бик кыйммәтле. Мин аны бик югары бәялим ул сүзләрне. Һәм мин язган әсәрләрем матур булсын һәм кызык булсын дип язарга тырышам. Ул бит яза-яза үзеңә дә акыл җыясың. Акыл җыясың һәм үзеңә яңа таләпләр куясың. Баштарак мин, мәсәлән, әсәрләрне язганда, кайбер әсәрләрем еллар авыр иде, ни белән, нәрсә дип әйтим, бәхетсезлек белән, күңелсезлек белән бетә торган иде. Бәхетсезлек белән булмас та, күңелсез бетә торган иде. Соңыннан яза-яза мин үземдә акыл җыйдым, әсәрләрем кешенең күңелендә яхшы хис калдырсын. Тормышны ярату, нәрсә дип әйтим, яшәргә, рәхәт итеп яшәргә, матур итеп яшәргә омтылыш тудырсын дип тырыша башладым. Яза-яза өйрәнәсең язарга. Менә шундый ниләр таләпләр куясың үзеңә, яңа таләпләр куясың. Тырышасың инде. Таләпләргә җип үзеңә, шул таләпләреңә җавап бирергә тырышасың.

Беләсезме, ничек эшли? Инде мин бит журналист булып эшләдем, Азатлыкта эшләдем бит мин озак еллар. Мин күп аралаштым, күп йөрдем. Мин инде яза башлыйм әсәрне, әдәби әсәрне яза башлыйм. Ул хистән туа, яңадан кабатлап әйтәм. Йөрәк кайнарлыгыннан, гашыйк булудан. Нәрсәгәдер, дип әйтелгән яңа әсәргә Менә гашыйк буласың да, гел шуны уйлап йөрисең. Син аны беркая куя алмыйсың. Ул гел синең белән йөри. Шул әсәргә әсәргә мин журналистлар гадәте буенчадыр инде бәлки тәҗрибәсе булып дип әйтимме, мин әсәргә кирәкле материал дип әйтәбез инде бер материалны җыя идем. Җыелып бара шул өлкә белән эшләүче, шундый язмышка дучар булган кешеләр белән сөйләшә идем, алар табып сөйләшә идем. Аннары менә шулар миңа азык була иде әсәрне дәвам итәргә. Мине сынаган мине миңа гаепләп ташлаучылар булды. Аның әсәрләре журналистикага тартым дип әйтәләр иде. Әдәби әсәр буларак түгел, журналистларның нәрсә репортажы кебегрәк дип әйтәләр бар иде. Бар иде. Андый төсмерләр бар, минем аларның әйткәннәре дөрес иде. Чөнки менә сез минем әсәрләрне укып карасагыз, Аларның кайчан чыккан, кайчан язылган, аны бер күзәтеп барсагыз, ул менә шул язылган чорда илнең, халыкның язмышын чагылдыра. Беләсезме, ул миңа әйтәләр, менә синең әсәрләреңне укысам, шул елларда халык ничек яшәгән, илдә ниләр барган, нинди кыенлыклар булган, нинди авырлыклар булганын күрәсең, диләр. Син. Ил язмышының, халык язмышының ел язмасын язгансың, диләр иде. Мин башкача яза алмыйм, мин тарихи әсәрләрне яза алмыйм. Чөнки мин ул тарихта яшәмәгән, ул чорны белмим мин. Мин белмим, ул кешеләрне белмим. Мин язам, мин үзем белән янәшә шул чорда янә кешеләрнең язмышын, Аларның кичерешләрен, аларның авырлыкларын, аларның фаҗигаларын яза идем мин. Һәм бәхетләрен дә. Бәхетле чакларын да. Менә ул чагылыш таба иде. Һәм аннары инде мин баштарак мин белә идем, кайбер әсәрләрем минем алдан алданрак язылганнар. Кайсылары менә әйтәм бит, авырлыклар, кыенлыклар белән китә идем. Аннары мин уйладым, кеше китап укый, Китапны укыйр ял итәр өчен, җанына ял алыр өчен, авырлыклардан арыныр өчен. Аның өстенә мин тагын китапта авырлыклар турында яза башласам, аңа бит инде ул рәхәт түгел. Шуннан соң мин инде акылга утырдым. Китапларымда да минем Менә өстенлек итә. Якты хисләр. Тормышны ярату. Кызык яшәү, рәхәт яшәү өстенлек ала иде менә. Ул яза-яза акыл туплыйсың. Күпкә өйрәнәсең.

Мин шундый нәтиҗәгә килдем, минем фән фәлсәфәм шундый, тормыш фәлсәфәсе шундый. Бик якты. Ләкин ул бит татарлар менә тагын кабатлап әйтәм, кызык китап. Беләсезме? Матур әдәбият. Ул менә безнең халыкта гына бардыр ул. Татар бит ул шундый бөек халык. Без шундый баһа халыкның балалары белсәгез иде. Мин шаккатам аңа, уйлыйм да мин әйтәм, менә ничек бу ди, ничек бу, ничә күпме гасырлар инде авырлыклар белән яшәгән иемәк, ул һаман яши, ул һаман телен саклый, ул һаман китап укый. Ул бит китап. Бик борынгыдан укый башлаган. Ничек менә бит авыр, иеме? Нинди авырлыклар? Ә ул аның китапка мәхәббәте беркайчан кимемәгән. Мин халкымны бөек халык дип беләм. Аңа, аның яшәешенә, аның ине батырлыгына, кыюлыгына нәрсәдер әйтәм, соклау күңелен. Минем халкым бөек халык. Мин шул халыкның бер баласы.